Алар инде Шомали Габиларга Хаҗи Гарифулла бабай кайтып җыри иде, Казанда яшәенчә анда. Шуна безнең әниләр, әтиләр, әби бабайлар электән үк, бик күптән үк Зилфия апа Малик абыйлар белән җырешәләр, бик якын күрешәләр иде. Шунда Хаҗи Гарифулла бабай белән безнең әти танышкан. И берничә очрашудан соңдыр инде әтине үзенең шәкерт итеп, дәвамчысы иттереп калырга өндәгән. Ул бик күп зикерләр укырга кирәк инде аның юлын дәвам итәр өчен. Әти бик башкара алмам дип тә бик курккан иде. Ну, аннарсын Алланың кушуыдыр дип, ни дип Ул риза булды. И үлгәнче инде шул ниләрне, зикерләрне алып барды. Бу зикерләр ни буенча көн саен ул 100 истигъфар сүрәсе укырга тиеш иде. Аннан соң 100 салават шәриф, 100 фатиха, 150 аятел кирси 313 Ихлас Шәриф, 100 Мәгүзә Тәнҗ, шуларны укып, дога кыл, Фатыйха белән багышлый иде. Аның өстәвенә, менә алар зикердәге кешеләр шу Дәләл хәйрәт дигән китапны укыйлар и. Монда көн саен укый торган аерым догалары бар и, һәр көннекен. Шуларны да өстәвенә укый иде инде. Бу бик хис, ниле, китап инде монда шушы укырга, эшкәрергә дигән догалар да бар бугай. Бик әниле инде бу шушы Зәкәрдә булган кешеләрдә генә мондый китап бар инде. И ул әйтә, и менә шул бабай да әйтә, и Хаҗи бабай да, бу да шушы Дәләл э, хәйрәт белән эш иткән кешеләр, шушы ниләрне укыган кешеләрнең иншалла догалары кабул булыр, сулышлары шифа булыр дип нитәләр. Шул шул кайсы көнне нәрсә укырга инде монда менә аның залышкалары бар инде монда күп. Белмим, менә монда шушы син монда булар. Менә еш үткәннекен кенгә инде ул аны укып килә торган инде. Шулай иттереп менә анда дүшәмбе берне ана и шушы догала, шушыннан догалар укып та эрәер инде ул эшкерәер. Менә Хаҗи бабайдан да, безнең әтидән дә бик күп халык шифа күрәләр инде, сихәт табалар, сәламәтлекне. Әнә менә Гарифулла хаҗи безнең әтидән дә куәтле инде ул. Хаҗи Гарифулла бабай ул уже Сугыштан соңгы чорларда беркем әле хаҗга бармаган заманнарда ук хаҗ кылган кеше булган. И, ни? Шуңа Хаҗи бабай дип йөртәләр. Шуңа күрә без аны менә без аны мин аны Хаҗи бабай Хаҗи дигән сүзсез әйтә дә алмыйм. Бабай Хаҗи бабай диеп инде Гариф ул исеме белән дә әйтмәде, Хаҗи бабай гына дидер инде. Хаҗи бабай. Чөнки хаҗилар ул заманда ул бармак белән санарлык булгандыр инде. Әле булгандам Татарстанда ул тагын булганмы юкмы? Шул Хаҗи бабай инде. Ул бик күптән зәкәрдә булган инде. Сугышка хәтлектә уже ул уже ни шундый дин юлында булып, шундый зәкәрдә булган булса кирәк. Менә мисал өчен әйтә, әти сөйләде, үзе сөйләмәде инде Хаҗи бабай. Сугыш башлаг теге безнеке ниләр отступать иткән заманда бер ике яшьләр анарга немецлар җанына чыгыйк барыбер җиңелербез дигән хаҗи бабай әйткән үк сүзне сөйләмә дигән ибраил фәрештәм кемдер безнең җакта дигән кемдер без барыбер җиңәбез немецны куабыз дип әйтте ди менә шулай иттереп шул сүзләр аның ниткән диде менә хаҗга барырга да Шул минең илнең преданный кешесе дип инде илнең сатлык җан түгел, ни түгел теге бик ни дип инде надежный кеше дип аны шул хаҗга җибәргәннәр шул заманда ук. Хаҗи бабай эшкәреп тә шифа, сулышы да шифа бирә иде инде аның. Ну, өстәвенә ул менә кешенең авыруын таба алмаган, нинди авыру белән авырылган белән тилмереп йөргән бәндәләргә Авыруларын әйтеп бирәйем. Безнең яни 60-66 еллы. Да. Ничә мәртәбә приступ булып, бик каты скорыйлар чакыра иде, температурасы 40-ка җитә. Табибларга бик күп җирдә әллә инде диагнозлары куеп бетерделәр, чын авыруын таба алмадылар. Хәзер бер шул елны бер җәйгә чыккач хаҗи бабай кайткан өйгә яни инде әти менә карап кар әле бабай нәрсә икән бу аптыраган бит инде дигәч ул кешене каршысына утыртып әнине менә шул каршысына утыртып кешене каршысына утырта иде дә күзен җымып Торып, әйди, әйди. И менә әнигә ул әйткән и. Шул бармак баш хәтле бер нәрсәң бар, эшеңдә шуны алдырып ат та, иншалла терелерсең дип. Казанга барып, аннан соң яхшы иттереп тикшеренгәч, әнинең аппендицит бу икәнен әйттеләр. Ул каядыр быер җагында, артта ничектер, үз урында булмаган булса кирәк. И эч унлы катлаулы операция диделәр инде, аннары ук Казанда ясарга кушканнар иде. Но Казанда ясатмадылар, монда Буада Әләпрт дигән хирург ясады безнең Буа больницында. Шуннан Аллаһ шөкер, яни терелеп яшәде. Уже приступ та бетте, нитте дә исән сау яхшы гына э, яхшы яли. Ничәнче еллар, ну 80нче елларны гына ури башлагандар әле. Ну менә шул 80нче елларда

Менә Камил хәзрәт, Гарифулла хәзрәт белән гел аралаша идем. Алар аралаша, Казанга, әти Казанга барса, аларга бармый калмый иде инде. Анда барып сөйләшеп, алар бергәләшеп, киңәшеп, дуслар нитеп кайталар. Хаҗи бабай монда кайтса инде, безгә инде обязательно килә иде инде. Безгә дә килә иде, әти дә Малик абыйларга бара иде инде. Алар инде бик дуслар, бик ниләр иде инде. Бик хаҗи бабай әтине бик хөрмәт итә иде инде. Аның кебек кеше юк диләр инде. Ул безнең самый иң тәкъва, иң ышанычлы булдыклы шәкерте дип саный иде ахрысы инде. Ну, әти инде без барбыз да ул хаҗи бабай дип инде бик аны хөрмәт итә иде инде. Ул безнең өчен инде шундый әүлия инде, әллә инде просто ти Кешенең дә кешесе дип санарга инде, искиткеч кеше кебек иде. Шуның өстенә менә Хаҗи бабай да, безнең әти дә алар дөньяны да нитәләр и? Менә бабай да менә шунда мәзәк тә, көлке дә сөйләп җибәрә иде ул Хаҗи бабай да, безнең әти дә. Ни дип нитмә иде, менә әйтәм бит, спорт белән бик увлек нитә инде, спортны жарата инде, спортсменнарны бик уважать итә. Әйтәм бит, әле теге заманнарда абый кечкенә чагында лыжа ясап биргән үзе. Теге заманда булмагач. Шуннан тотынып абый инде шул лыжадан җәри башлап, спортсменга әйләнде тагын. Безгә дә инде җитә ю. Аннан соң әле ул менә музыкага да ни иде. Абый менә безне музыкальный мәктәпкә җәрдеге. Сеңлем дә мине музыкальный мәктәпкә җәрде. Миңа да әле мин үзем теләмәдем. Итеп Алар фанатиклар түгел и. Ди, дини булып кына, ди, фанат кына булып түгел. Алар менә Пәйгамбәребез әйткән бит, дөньяны да нинди тигез алып бара кушкан. И алар менә шулай ук шулай алып бара. Дөньяның эчендә, ахирәт эчендә тырышалар и. Икесендә.
Монда буа кайткач Гарифулла хәзрәт бераз зияратка баралар имеш. Бара, зияртка баралар, и, баралар, и. Әле алар авылларга да баралар, и, бергәләшеп, нигә дә. Менә бу нырлар алар нигә баралар, и, безнең буа зияртында бит изгеләр бик күп диләр, и. Мин белгәннәр инде аның Габделнасир Демеллә бабай, Мөхәммәд Дәмин улы, Нургали Демеллә бабай, Хәсән улы, Габделвахид Демеллә бабай, Габдерахман улы. Шулар өчесе мин беләм инде. Аннан соң Үгез куа ягында Хаҗи Хаҗи

Шунда алар анда баралар зиярат кылырга. Аннан Норлатка баралар, и, ди мөллә Фәхретдин бабай, Мостафа улы. Аның каберене анда, ансы ул тоже, теге Норлатның авыл халкы күңеленә торган зиярат түгел, ул юлның бу җагында аерым зиярат ул. Анда шул тотып алган, анда шул аның якыннары да күңелгән бугай инде, ул Фәхретдин бабайның шу- анда шул иске зиярат булган ахыр инде ансы.

Шул максатка ирешүне сорарга кирәк дип. Шулай бел, сәбәпле кабул була дип. Менә бер җылны әти Нарлат авылында пич чыгарган иде безнең. Анда бик кызу булган иде. Безнең буада тирә-якта җаңгырлар жауды, Нарлатта җаңгыр җаумый аны. Инде шул хәтле инде хайваннар да тилмерә дип инде безгә әтигә инде халык инде ниткән инде менә нитеп. Дмәллә бабай, Фәхретдин бабай безгә догасын бирмәде дип әйттеләр ди. Шуңа күрә безгә җангыр җамыйдыр дип. Хәзер әти инде пич чыгарып бетергән дә кайту эшли, әти әйтә, зыяратка кердем инде ди. Шуды Мәллә бабай зыяратына, ул кайтканда шунда шул, шул чакта. Шунда кереп инде бик каты укып, теләп, әти көн иткән. Буа кайтып киткән инде. Ул лесопед белән җәләй инде, лесопед белән. Ул вакытта машиналары юк. Хәзер әти кайтып, күпмедер вакыт үтте, авылдан звонить иттеләр. Камил кайтып җитеп өлгердеме икән, юкмы икән дип әйтәләр, ди. Эй, матур җаңгыр җауды инде, искиткеч дип әйтәләр, ди. Шул хәтле. Җаң, э, каян болыт чыккандыр дип әйтәләр, ди. Менә аяз көне шундый, каян болыт килде, каян җаңгыр җауды. Күктә күкрәмәде, җил давылда булмады. Искиткеч шул хәтле әллә күпме җан, э, нитеп җ- җаңгыр җауды дип әйтәләр, ди. Менә шундый ниләр күп була. Ана соң монда уже ниләрдә соң ни шушы дин ниткәч әле безнең әтиләр әле хуҗалар монда теге райкомнар ниләр рөхсәт бирмәгән заманнарда да җангырлар җәйкәне булмаса, шушы ничәләр бабай нитеп инде җыелышып Э, берәр э, машинасы бар кеше белән сөйләшеп инде, алар акча биреп үзләре шушы Хаҗи бабайга да, Мөллә Фәхретдин бабайга ничә, ниләргә, шушы изгеләргә зыярат кылып, бик каты җаңгыр теләп кайталар и. И шуннан соң җаңгыр җава иде. Сез кечкенә чакта менә Гарифулла хәзрәтне ничек менә күрдегез, ничегрәк күз алдыгыз аны? Ниндирәк иде ул менә? Менә сөйкемле шундый, без аны прям шатланып каршы алып тора идек инде. Ул кайткач, Хаҗи бабай дип инде. Менә шуны да әйтәм бит, ул безгә малайларга шундый нинди дә булса мәзәк тә итеп җибәрә торган иде ахыры. Менә үзенә тартып тора торган кешеләр инде алар. Менә просто алардан аерылышасы аерыларасы килми. Алар менә шундый инде итеп. Ул Хаҗи бабайның карчыгы да Разый абты да шундый сикемле әби иде. Бик каты. Менә аларны сөйләгәннәрне карап кына торасы килә, тыңлап кына торасы килә. Шул хәлне итеп.
Алар гел бергә хатыны белән кайталар. Э? Бергә кайталар, э, ниткәнче үлгәнче бергә кайта. Аннан соң ул үлгәч инде Разия апа үзе генә дә кайта иде инде. Ул бит инде Зөлфия апага ул үзе әнисе шикелле, Зөлфия апа бит инде ул әнкәсез үскән бугай яшьлек алып. Алар күршедә генә торганнар ахыр беренче елларын шул Аксуда бакча башыннан гына җыри идек диде ул Зөлфия апа. Шулай дип э, әбиң хәтерли булыр инде әни. Алар бик якын күрешкәннәр инде алар. Ул аны үз кызы шикелле күргән Разия апа. Бик нитеп. Шулайдыр, Хаҗи бабай да. Алар, менә алар, әйтәм бит, дин әһелләр булса да, алар зураймаган. Шундый мөгъҗизалар диярлек, шул хәтле хәлләреннән кисә дә. И алар берсе дә бәддога да кылмаган беркемгә дә. Каргамаган итмәгән. Алар безнең диндә бит каргарга кушмыйлар. Адәмне туры юлга эндәргә генә кирәк.